Essalawmaleýkim mähriban ildeşler! Sagaman oturanmysyňyz? Ynha bir aýdan gowrak wagt bäri kanalda hiç bir material paýlaşmadym. Türkmeniň kanalynda Döwlet Baýhan bilen Iki, üç gepleşige, ýagny açyk söhbetdeşlige gatnaşdym. Bu soňky döwürlerdäki edilýän absurdlaryň bilelikde tankyt edilmegi köp adamlaryň içine ot saldy. Sebäbi Jorj Orweliň Köpçülikleýin ýalanlaryň döwründe hakykaty aýtmak ekstremizmdir diýen sözleriniň türkmen oppozisiýasy diýip Daşardan, agzyndan köpük saçyp bagyrýanlaryň we olaryň edýän akyla sygmajak hereketleriniň şol döwrüň gelendiginiň subutnamasydygyna göz ýetirenimden soň, biraz salym bolýan hadysalara sesimi çykarman, duraýyn diýdim. Hawa, indi içiňiz ot alýanam bolsa kritikany, logikany ulanyp analiz edersiňiz diýip umyt edýärin. Ilki bilen Duşemow meselesinden başlajak. Hawa. Sebäbi siz ondan gahryman ýasajak bolup, soňam halkyň öňünde ondan jebir-sütem çekeni ýasajak bolup, aýak aldygyna urundyňyz. Seniňki ýalňyş diýeni töhmetçi, agent möhürleri bilen möhürlediňiz. Men ilkibaşdan Duşenfoň bir uly oýunyň içinde oýunjak bolup, halkyň öňünde bir absurd teatrynyň tragikomediýasynyň oýnalýandygynyň, özünem siziň gatnaşmagyňyzda gaty ussatlyk bilen oýnalýandygynyň tarapyny tutýan. Bu meniň şahsy pikirim. Emma siziň ol artist roluny diňe meniň göz öňümde däl, halkyň öňünde-de ynandyryjy bir şekilde oýnamagy başarmady. Uly şowsuzlyk. Bu ýerden azajyk pikir edeliň. Doktor Ismatullaýewa bikanun işden boşadylmagyna garşy sesini çykarany üçin ýitirim boldy. Syýasat däl. şahsy hukugyny, hakyny, ýagny işlemäge bolan hakyny talap etdi. Indi partiýa gurjak bolup ýa balagyny çykaryp, halkyň öňünde kanuny bilýän gahryman ýaly görkeziljek bolan maýmynyň wakasyny doktor Ismatullaýewa ýa Pygambergeldi Allaberdiýewiň düşen ýagdaýlaryna baglaň göreýin. Akyla sygmaýan zatlary halka ýutdurjak bolýaňyz. Siz nadan bolsaňyzam halk aldanmaza. Duşemowyň arkaýyn ýutubda gepleşikler goýup, özüni oppozisiýa diýdirjek bolýan kanallardaky gepleşiklere gatnaşmagy absurdyň baryp ýatany dälmi? Iş hakyny talap eden bir adam ýitirim edilip, partiýa gurjak diýýän adam ýüz manat ştraf töläp Suddan çykarmy? Indi men aýdaýyn. Türkmenistanda syýasatyň S harpyny aýdan adamyň ýeri ýa dälihanada, ýa Owadandepededir. Men Duşemowyň siziň bilen birlikde režim tarapyndan halka garşy oýnalýan kirli oýundygynyň tarapyny tutýaryn. Hawa, ýurduň içindäki gahrymanlar birden tutuldy. Ýagny gözden ýitdi. Siziňem çykyşlaryňyz hasam göterildi. Çykyşam diýip biljek däl. Ýüz urýan akyl almajak hereketleriňiz diýsem gaty dogry bolarmyka diýýän. Siz Ismatullaýewany, ýagny doktor Ismatullaýewany perde hökmünde ulanyp, Duşenb üçin birleşip protest gurnamagy planladyňyz. Bir tarapdan Jumasapar, bir ýandan Düýeji, bir ýerden DWT, ýene bir ýerden Maksat Saparmyradow. Aktiwist ýaly boljak bolýan. Bir zatlar wada berlen torpeda aktiwistler. Internet tas ýarylypdy. Çagyryş etmedik adam ogly galmady. Emma meni alada goýan mesele ýene şol öňki rugsat meselesidi. Men Allanyň adyny ulanyp, halka ýalan sözlänleri gördüm, gynansak-da. Özüni lider diýýän prowokatorlar. Size ýüzlenýärin. Bu günden beýläk adyňyza prowokator, häsiýetiňize, gylyk-häsiýetiňize-de absurd diýip at goýjak menä. Siz bu atlary dolulygyna hak etdiňiz sebäbi. Siziň haram nebsiňiz başa barmady. Halkyň islegi nazarda tutulman ýalanlar bilen ýol ýöredilse nirä geljegi ýene bir gezek subut edildi. Rugsat ýok eken näme üçin adamlary prowakasiýa çagyryş etdiňiz. O siziň arkadagyňyz dernek başkany öz dili bilen aýdyp berdi rugsadyň alynmandygyny. Türkiýe watandaşlary elbetde hiç hili rugsat almadan kanun esasynda özleriniň syýasy düşünjelerini pikirlerini aýdyp bilýär emma Türkmenistan watandaşlary üçin bu kanun geçerli däl elbetde. Hä näme sähel gaz berilse eňi berimeli diýen ýeri ýokdyra. Rugsatymyzam aldyk diýip uly ili aldap nämä gerek. Iki ýurduň arasyndaky milliardlyk kontraktlar size rugsat berermidi protest etmäge. Şol hemme zatlar öwrenilip, dogry bir şekilde, gadagançylyk ýok wagty ýüz tutulsa, alynmazmydy rugsat? Bärde meni gynandyrýan esasy zat başga. Bu režimiň halkyň garşysyna güýç edaralaryny däl-de, ýene-de halky, emma şol režimden beslenýän, oňa it bolup gulluk edýän halkyň çykarylmasydyr. Olar şol, Ol eşekde ýüküm ýok! ýa-da Maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýýän biperwaý watandaşlar. Olar gazanýan haram puluny halallamak üçin halka garşy çykdylar. Öz halkyna garşy. Emma hiç haçan ýadyndan çykarmasynlar. Režim gider, emma halk müdimi galar. Ol Watan gahrymanlary öz halkyna režimiň eli bolup, zulum edip ýakyn taryhy atlaryny ýazdyrdylar. Bu olaryň nesillerine gara tegmil bolup galar elbetde. Kargo şirketleriniň Türkmenistana pul geçirmek hyzmatlarynyň soňky iki ýylda hasam köpelmegi meni hijem geň galdyranok. Sebäbi režim şol adamlara iş üçin ýagdaý döredip, olaryň eli bilen esasy köpçüligi kontrolda saklamak isleýär. Bu oňa elinje başardýa. Birinji awgust başa barmady protestde munuň şaýady bolduk hemmämiz. Bir kargoçy halkyň protestini ýykan-ýumran etdi. Sadyk Kargo bilen Murat Razzagyň internetdäki dartgynlygy nämäniň alamaty? Näme üçin Murat jogap berip bilenok? Eger hakykatyň tarapyny tutýan bolsalar, hakykaty aýdýan bolsalar, nämeden gorkýar? Biriniň elinde oýunjak bolan iki tarapyň dawasyndan başga zat diýip biljek däl men-ä muňa. Iki sany raýat zorluk ulanylyp konsullygyň jaýyna girizilip ýenjildi. Bu nämäniň alamaty? Kaşykçy jenaýaty türkmen konsullygynda işlenýär diýlip, iki watandaşyň şol režimiň itleriniň elinden halas edilmedik ýagdaýynda näme boljakdy? öldürilip, jesetlerinem tapmaz ýaly edip ýok etseler, näme diýjekdiňiz? Ene-atalaryna, ýakynlaryna näme jogap berjekdiňiz? Beýle ýagdaý ýüze çyksa, hiç biriňiziňem jogapkärçiligi üstüňize almajagyňyzy, Özüňiz telim gezek subut etmediňizmi hä? Nadanlar. Gahryman diýip halka gaz berip çişirip näçe gezek oda atdyňyz. Yzyndanam çekildiňiz. Soňra azajyk durup adam hukuklaryny goraýjylara hüjüm etdiňiz. Şolary çykaran şol guramalar dälmi? Haçana çelli siziň pohuňyzy biri tämizlemeli? Ýadamadyňyzmy? Şol iki watandaşy-da Azat Haýytbaýew bilen adwokady çykarypdyr, görüp otursak. Beýleki galanlaram şonuň ýaly. Siz nirde, hä? Aýdyň, nirede? Siz Şatlygyň diýýän haramzada watan dönükleri adyny Dolulygyny hak etdiňizä. Adamlary prowokasiýa itekleýäňiz urra urra bilen gaz berip. Soňam ýitýäňiz. Eger şowly geçäýse uly abraý gazanjak bolýaňyz. Kim size halky beýle oýnamaga ygtyýarlyk berdi. Adwokatyň puluny bermän gaçypsyňyza hemmäňiz. Bu näme? Hany siz birleşen oppozisiýadyňyza? Siziň baryňyz, aşagyny çyzyp aýdýan, baryňyz režimiň oýnatgylary. Öz haram nebisiňiz üçin halky oýnaýaňyz. Men bu gahryman boljak bolýan ýaşlara da näme diýjegimi bilemok. Adam ömri gysga. Allatagallanyň size beren janyny her bir bolgusyz, akyla sygmajak derejede howpa saljak işler üçin pida etmek gerek däldir-ä. Gahryman bolmak gerekmi umuman?

Absurdyň, manipulýasiýanyň oýunjagy bolmaň ildeşleri, ýaşlar! Indi prowokatorlar ýene size geçeýin. Siz absurdyň kulminasiýa nokadyna çykdyňyz. Ýylanyň guýrugyny gowy basdyňyz. Arzuwyňyza ýetdiňizmi? Alyň ala meýdany boş galdy diýip girdiňiz orta. Öňüňizde goýlan plany doly berjaý etdiňiz, tüweleme. Halky, taýýarlyksyz adamlary ýangyna itekläp, öňden režimden gorkup oturan halkyň gözüniň oduny aldyňyz. Indi ýurt daşynda işleýän raýatlar bilen. Režimiň ýeňilliklerinden peýdalanýan we oňa gulluk edýän watandaşlaryň arasynda özara söweş başlady. Muňa indi näme diýip at berjeksiňiz? Hä, berdiňiz-ä bireýýäm. Watan dönügi, halkyň duşmany. Indi şol režimiň güýç ulanmadan halkyň aktiwligini ýene şol halk bilen basyp ýatyryp ýok etjegine siziň ol lider akylyňyz ýetmez elbetde. Sebäbi bular size ownuk gelýär. Size aýnany kim alsa alsyn, ýeter ki toý bolsun. Ol ýerde näçe adam basyljak, satyljak ýa ýanyp gitjek perwaýyňyza däl. Graždanlyk urşy gutly bolsun, Ähäneke! Ýene başa döneýin. Döwlet Baýhan bilen edilen gürrüňdeşlikler, gepleşikler, Hak bileleşigi, Türkmenim kanaly, size garşy oppozisiýanyň hereketine päsgel berýär diýip, giden ýeriňizde halkara guramalara şikaýat edýärsiňiz. Hak ideologiýasyny esaslandyryjylaryň biri hökmünde men, Garajaoglan Türkmen, sizden käbir zatlary göni sorajagynda. Bir aýdan gowrak wagt bäri men şu uly prowokasiýanyň amala aşmajagyny bilip, sesimi çykarmadym. Döwlet Baýhanam şeýle. Biz başdan şeýle hereketleriň kanundan çykyp gurnalmagynyň garşydaşy. Hawa, indi gowy edip orta syçdyňyz, bagyşlarsyňyz. Soňam Hak bileleşigine bu şowsuzlygyňyzy atyp oturmaňyz näme, hä? Adamlaryň manipulýasiýalara eýermän, hakykatlara gözüni açyp, halaly haramdan aýyryp, siziň gurnaýan absurd komediýalaryňyza gatnaşmaýanlygynyň sebäbini özüňizden gözlejek bolňany, belki, Jogabyny taparsyňyz. Başga sözüm ýok. Allajan päliňize görä bermegini dowam etsin. Utulan göreşden doýmaz.

Köp sag bolun geleniňiz üçin. Ýagny ýakynda bir uly syýasy waka bolup geçdi. Ýagny Stambulda biziň aktiwistler näme protest geçirdiler. Şol protest geçirenler ilkinji minnetdarlyk bildirjek bolýan. Kim hemme gatnaşanlara uly-uly minnetdarlyk organizatorlara, adam beýle Juman Sapara minnetdarlyk bildiren Allahdan gaýtsyn. Muhammed aga Size de näme şol syýasy ştabyçylary waka gürrüňi berýäňiz. Köp köp sag boluň. Allah madaga bar, Murada bar, Akbil Saparaga köp köp sag boluň. Şol näme miting geçen, protest geçende nähili baha berýäňiz? Gahar gadap edip oturmaly. Biz şu hereketimizi dowam etdirmeli. Mitingleri gahar-gazaply, ynamly, diňe kanun esasynda hereket etmek. Biz şuny etsek, olar biziň garşymyza ozan jenaýat, ozan prestupnikligini özleri subut edip. Botçi bize gerek.